Asikyire yareɛ diabetes yɛbɔ Agyekum Francis ma mentu aseɛ wɔ Ghana mpakyɛ nɛ video no tie na tie no yie na amma me problem sɛ baako no menyɛ practicing nurse ɛyɛ fie aduane na mekyerɛw yɛbɔ Agyekum Francis mekyerɛw na ayɛ adwuma te sɛ diabetes aduro no a mofa no metformin no a wofa no the same thing na ɛno nso yɛ ba wei yɛ aduane a ɛyɛ safe especially mo a afei na mo bɛnya diabetes no like video na share ma obi diabetes ma akyerɛ mu akyerɛ mu akyerɛ mu me page so na mo mebia na obi hwɛ me for the first time yɛka sɛ diabetes a ɛkyerɛ sɛ asikyire glucose adɔɔso wɔ mogya mu asikyire no a yɛka no nyɛ asikyire fufuo no nko ara o banku fufuo abeteɛ ɛmo saa nnuane a yɛdi no a glucose wɔ mu no tɔfe gum adeɛ a ɛda ɔkɛtrɛma so ɛdɛ glucose yɛ so important to yɛ nipadua yɛ brain yɛ wɔ hɔ yi adeɛ a o depend on heavily yɛ glucose ɛna maka kyerɛ sɛ yɛ brain yɛ ɔtoɔ no ɔni hɔ a yɛni hɔ nti adeɛ a ɔno pɛ no yɛ pɛ nti ɛyɛ important fɛ no to tirim ansa ma toa so na wate ase sɛ ɛyɛ important no edu baabi a etumi bɛ dɔɔso wɔ yɛn mogya mu na deɛ ɛma ne dɔɔso wɔ yɛn mogya mu no etumi yɛ nneɛma mmienu esi da sɛ abɛtena mogya no mu a yɛntumi mfa nyɛ adwuma wɔ sika da wɔ bank account mu wonyusi mpatɔ sika no inflation bɛma no ahye Nti yɛse yɛmpɛ. Nti sugar no bɛtumi adɔɔso wɔ mogya mu a wonuse. Ɛna obi wɔ hɔ so a, sugar no abɛdɔɔso no wɔ mogya, nipa no a ɔrekyerɛ no investment no ama no ayuse no, ɔnni hɔ. Nti yɛwɔ hormone a yɛfrɛ no insulin. Na woahwɛ me akyɛ a madi insulin nkɔmmɔ ara. Ne counter hormone yɛfrɛ no glucagon. Mɛka ho asɛm later. Saa insulin wei, yɛbɛtumi awo obi na nipadua akwaa no a ɔproduce insulin no, kyemato aba ho. Baabi a yɛproduce insulin no, Kyemato aba ho firi nkoraberem, nti diabetes no, ɛno yɛbɛtumi afrɛ no type one. Kyemato aba hɔ a, wɔntumi mproduce insulin no koraa, nti saa nkwadaa no na da biara yɛwɔ wɔn insulin shot, yɛma wɔn artificial insulin, wɔatena wiase, yɛde wɔ wɔn. Wo a wobusua ni wɔ saa adeɛ no bi, wobɛtumi akɔmɛnte na wɔahu. Nti ɛno no wɔ hɔ. And then the B. Langerhans cells of ne pancreas no na ate kyema, because ɔno na ɛproduce insulin no. Ɛna yɛwɔ wo yɛ so a, yɛtena hɔ a, yɛlive yɛ life normal, just that sɛdeɛ yɛlive anaa yɛdidi carelessly no nti no, Ɛba bɛduru baabi, wo cells no a wɔhia insulin no bɛba abɛbrɛ wo sɛ wode insulin ma no bebree nti afei wode insulin no ba a, ɛntumi nyɛ adwuma sɛdeɛ ɛwɔ sɛ ɛyɛ no because ɛyɛ insulin na ɛyɛ cell no ne nsafoa no a ɔrebɛbi ama glucose no awura mu. Glucose no ba a, wadi aduane atɔ wo yam. Aduane no amu ahoɔden no, yɛyi afa mogya no mu. Glucose no fa aduane no aba mogya no mu. Ɛbɛduru mogya no mu a, ɛwɔ sɛ yɛyi firi mogya no mu de wura wo cell no mu na wotumi adi ayɛ adwuma, wode akɔ wɔ activity so. Sɛ ɛtena mogya no mu na ankɔ cell no mu a, wontumi mfa nyɛ adwuma. Ɛte sɛ wowɔ sika da bank na wontumi nkɔyi, yɛ freeze wo account. Ebia woyɛ korɔmfo, yɛ freeze wo account. Sika no a ɛda hɔ no, ɛyɛ useless. Mpakyɛ woate ase? Na sɛ wobɛtumi a use wo glucose a, ɛwɔ sɛ insulin no ba na wɔbɛdɛɛdɛɛ cell no na wɔbue pono na wɔde gum na yɛ use. Wɔbue cell no de gum. Ɛbɛtumi adu baabi na sɛdeɛ wo live wo life nti no, Wo bue pono no too much asɛe safoa no afei yɛ bɛduru a insulin no bia ɛmmie. Safoa no asɛe, ɛmmie. Nti sugar no te mogya no mu na mmom cell no resu for sugar. Ɔnnya glucose nso glucose te mogya no mu. Ɛba no saa glucose adɔɔso wɔ mogya no mu no ɛhye yareɛ nyinaa ase, diabetes, ɛtwe yareɛ ba papa, pressure, hɛ ɛde nneɛma bebree bɛba nti na nɛ me tackle atu afiri hɔ. Yɛboa Gyekum Francis. Like video no sɛ wonya like a. Sɛ wo check wo sugar berɛ a wondidiiɛ ana wada te w'ani bi ada eight hours ana wa fast eight hours wo check wo sugar na sugar ne da three point nine to five point five a ɛyɛ normal wo ni problem mepatɔ milimo per liter nkɔmɔ na medi no unit na yɛde yɛ no yɛ very important yɛwɔ milligram per deciliter na yɛwɔ milimo per liter sɛ meka milligram per deciliter mɛbɔ bi a seventy numbers akɛse akɛseɛ ba wei no yɛ convert time no nka mekyerɛ conversion Nti now yɛ dealing with the smaller number no which is millimole per liter. Nti sɛ wo check na ɛyɛ 3.9 to 5.5 a woyɛ normal. Sɛ wo deɛ no tra 5.5 kɔ 5.6 ɛkɔ ara kɔduru 6.9 a na yɛ sɛ woyɛ abɛn diabetes. Nti yɛka sɛ woyɛ pre-diabetic. Mpatɛ wate ase anaa wowɔ pre-diabetes stage. Ɛhɔ na awɔ. Saa nipa wei, wo hia me paa wɔ nnɛ adesua mu because wo deɛ wo nna aduro so nti mɛtumi ama sugar no akɔ fam simple. Wɔn a wɔda aduro so na yɛ ana I mean a whole lot of issues but ɛno koraa mɛkyerɛ mu. Na mepa akyɛw woduru 7.0 ɔn sɛ ɛduru 6.9 5.6 6.9 na ayɛ sɛ wobɛwura diabetes mu afei yɛawura mu 7.0 ɛrekɔ soro nyinaa no wonni dii a woyɛ diabetic sɛ wonni dii a mepa akyɛw exceptions wɔ mɛkyerɛ wo woyɛ diabetic na yɛmfa no sɛ wodeɛ woasɔre woadidi maybe wodidi yɛ two hours time na wokɔ akɔkyɛke wo sugar saa two hours time na wokyɛke wo sugar no sɛ wo sugar no da bi a seven point eight millimole per litre no a ɛyɛ normal ɛba aseɛ nyinaa yɛ normal but ɛni kwan sɛ drop too much wɔ down ba mekyerɛ sɛ ɛfo duru seven point eight a Ɛyɛ normal. Efi seven point eight anaa ɔde seven point nine na ɛkɔ ara kɔduru eleven point zero a, ɛno na yɛ sɛ woso wɔ pre-diabetic no no, wowɔ pre-diabetes stage. That is for wo a wadidi. Ɛno ne yɛ seven point nine akɔ ten eleven point zero. Na sɛ wonya eleven point one ne kɔ deɛ a, wo a wadidi na yɛ sɛ woso woyɛ diabetic. Numbers ne nyinaa nie. Mepakyɛ yɛwɔ baako a yɛfrɛ no glycated hemoglobin. Ɛne deɛ yɛde three months na kyɛke Aha, yɛbɛhwɛ sɛdeɛ a onipadua no ɛfa or bind it to glucose ɛno no mempɛ sɛ mɛkɔ mu wei ne deɛ nkurɔfoɔ tumi kyɛke wɔ fie nti this is the most important one mepatwɔ exceptions wɔ ha like na menka nkyerɛ wo exception ne sɛ obi a wayɛ severely stressed wobɛtumi akɔ kyɛke wɔ sugar ne ɛwɔ soro nso wonni diabetes wei yɛ nka nkyerɛ tie sɛ woyɛ severely stressed a asɛm bi na ahyɛ wɔ so sɛ broken heart na wanya sɛ wo kunu na ɛhaw sɛ ɔyere na ɛhaw sɛ asɛm bi ayamhyehyeɛ bi Ɛde wo hyɛ sɛ flight and fight mode no a, wo cortisol level bɛkɔ soro. Cortisol kɔ soro pɛ na waka akyerɛ liver no sɛ liver because liver store glucose no bi ɛba mogya no mu for future use. Maka akyerɛ wo da. Nti wɔbɛka yɛn sɛ release bi na yɛkɔ ako, yɛhia aduane, energy, sɛdeɛ meka kyerɛ wo no na yɛde akɔ. Nti wɔbɛma no release glucose. Nti ɛbɛma saa glucose no abɛdɔɔso wɔ mogya na tie. Nka ɔrelease glucose na ɛwɔ sɛ saa glucose kɔ wura cell no mu. Na mmom ɔrelease yɛ a na adrenaline sɛ cortisol stress na ɛrelease a ɛyɛ cortisol na adrenaline. Saa adrenaline na ɔno so ɛrelease along the stress no ɔno bɛkɔ akɔsi cells no kwan ama afei cell no abɛyɛ resistant. Nti ɛduru hɔ a glucose na release mmom ɛntumi nwura cell no mu yie ɛna ɛfɛ no stress induced insulin resistance. Yɛankyerɛw wei na yɛkɔkyɛke wɔ glucose a, yɛbɛka sɛ woanya diabetes na wunnya nyaa diabetes. That is an exception, nti fa to wo tirim. Sɛ woantumi annda so yie anadwo a, wonya poor sleep and sɛ woabɛkyɛke glucose no so a, wo figures no so bɛsesa. Mepakyɛw mɛkyerɛw remedy no in no time but ma memma wo precautions nie. Sɛ woantumi anna yie na next day wobɛkyɛke wo glucose no a, ɛno nso yɛbɛtumi asweeti. Ɛno nti na da biara meba na mebɔ dawuro sɛ Royal Foam o, your rest is assured o, Royal Foam o, kɔtɔ Royal Foam no bi ne sofa no bi na tumi da na da yie, so so important. Kɔtɔ bi na tumi da na da yie, wɔn numbers no ni frɛ, wɔyɛ customization, wɔyɛ nneɛma bebree. Legacy Life Choice International deɛ wɔ sɛ wɔde mushroom extract na ɛma wada. Wodeɛ nsɛ coffee no a, mushroom deɛ ɛyɛ aduro on itself. Nti ebetumi ama wada general weekend eyi afiri hɔ. Wayɛ mmerɛw eyi afiri hɔ. Wontumi mmɔ adwuma ne nkasa den. Eyi ne nyinaa frɔfrɔ wɔn na gye bi na yɛ ntoa so. This is just by the way. Before abɛ check parameters na wahu sɛ watumi ada a wonyɛ stress. So enough on that. Remedy o, woanhwɛ no yie a woyɛ a ebetumi adrɔp wo sugar no. Sugar nso drɔp bebree a wobɛnya problem. Wobɛkɔ hypo, wobetumi abu ahwe because yɛ brain no depend heavily on it. Ɛno nti na meka sɛ be careful. sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wo misuse no woyɛ wei no nyinaa na wo check numbers no yie patɔ yɛwɔ diabetes nduro no bi a wɔn fa so many pathway obi betumi aka sɛ okay insulin no ɔbɛ produce bebree na atumi abie cell no na asikyire no awura mu ɛna metformin no agye din because ɔno no ɔyɛ nneɛma wei deɛ ɔyɛ ne sɛ number one ɔbɛma cell no a wayɛ no ho sɛ ɔyɛ resistant no wayɛ less resistant Nti ɔde ne nsa bi afefa ne tirim sɛ, O, kei wo deɛ nyɛ hwee, di kakra ma yɛwae. Te sɛ woyare na wo maame tete aduru a aduane ahyɛ w'ano no, ɔredaadaa na ɔde rema wo. Ɔbɛyɛɛ no number one. Ɔwie a, na waka kyerɛ liver no sɛ, Liver, mamproduce glucose. Although sɛ glucose wɔ mogya no mu, but liver no nnim, because glucose no a ɛwɔ mogya no mu ɛntumi nwura cell no mu, nti liver no nim sɛ glucose nni hɔ, because cell no nsu for glucose, nti ɔrelease more glucose, nti wabɛka sɛ, Daabi, yɛwɔ glucose no bi dada, nti manrelease, na wastope no. Na ɔstope no wie a, na wasan yɛ adeɛ bi, Glucose na ɛfiri wɔ gut no mu a aba no, ɔbɛka yɛn sɛ mamma kɛse, bra slow, bra slow, na wakame no da, ɛna ɛni break. Nti nneɛma mmiɛnsa wei na ɔtumi yɛ a ɔde kame glucose level no na atumi ayɛ adwuma sɛdeɛ ɛwɔ sɛ nka ɛyɛ. Na yɛwɔ home remedy a ɔno nso yɛ the same thing. Na yɛfrɛ no pɛprɛ, clove. Ne ho asɛm na meka, clove. Mpakyɛw clove yɛ so potent that you have to be careful. Clove, pɛprɛ. Tie sɛdeɛ ɛsi yɛne no yie. Tie sɛdeɛ ɛyɛ clove no yie. Damela herbal foɔ ɛtu malaria ne typhoid ase. Mister Daniel Mela. Wa test positive. Kɔpɛ wo Damela yi. Wo mfie no bro 16, wonyɛ pemfoɔ. Kɔ herbal store, pharmacy biara na kɔpɛ bi because ɔno na ɛsɔ me mu a metumi de wei Ɛbrɛw. Now, fa wo clove no, gyae bɛfa nsuo two hundred and fifty ml, wobɛtumi ayi so zert water anaa nsuo biara a wopɛ, two hundred and fifty ml. Pure water baako yɛ five hundred ml nti half yɛ two hundred and fifty ml. Fa gu glass bi a wobɛtumi akata so mu. Hohoro clove, pɛprɛ, mmiɛnsa, three, na fa gu mu na kata so overnight. Adeɛ kye a, on an empty stomach, sipe w'adeɛ te sɛ mekyerɛ mo baako no ara. Woyɛ baako day one na wɔaso kɛsɛ na wɔayɛ day two na wɔaso na wɔayɛ day three day three check wo sugar wo a na wowɔ pre diabetic woba fam hwi wo a na wowɔ diabetes ankasa no because woda aduro so a wofa metformin no the same adwuma no na wei so yɛ wei so yɛ the same adwuma na metformin no yɛ no ba mangyae w'aduro no nom precaution mangyae w'aduro no nom ah wei yɛ caution me please communicate with your doctor before Sɛdeɛ metformin no tumi stop liver no sɛ ɛmma ɛmproduce more of the sugar no, the same thing na wei ɔyɛ. Ɔwie a na wasan adɛɛdɛɛ cell no ama no ayɛ less resistant. Ɔwie a na wasan a slow the absorption of carbohydrate anaa sugar from the gut. Three things na ɔno nso yɛ bi. Ɛno nti na mese ɛyɛ adwuma very fast. Nti woda aduro so na woyɛ ka ho a, ɛbɛtumi adrɔpe wo paa, ɛdrɔpe wo kɛse sɛ w'ani so bɛbire wobɛbu ahwe, ɛnyɛ. Ntsi ma dɔkta ntu wo fo ansa ɔayɛ. Ba wo a wonya ntɔ aduro so ansa na woyɛ a, wode adansegye no bɛba. Wowie a yɛ video na obi so nhu deɛ aboa wo na ohu. Nnyɛ obiara na ɛbɛhwɛ me but obi bɛtumi ahwɛ afiri wo hɔ na aboa yɛn nyinaa. Nyankopɔn nhyira na ɔmmoa. Woba Ghana a, meyɛ biomedical scientist ɛna meyɛ self taught trichologist. Enti wo a wopɛ sɛ woguro wo ti, wotɔ saloon nneɛma, me na mehwɛ wo. Nkrana Kumasi. Fa me number na bɛgye bi. Wai, frɛ anaa sɛnde WhatsApp na bɛgye. Nyame nhyira wo na ɔmmoa. God bless you.